Adɔfonom, yɛma obi biara akwaaba de ba dwumadi so. Yɛda Otumfoɔ Nyankopɔn ase wɔ ne bammɔ ne n'adom a ɔde ayɛ yɛn. Na nokwasɛm, ɛbɛsi saa berɛ a yɛreka sɛ yi, nnipa bebree na yadeɛ yi nti, wɔakɔ ahohia mu anaa bebree nso na yadeɛ yi de wɔn rekɔ asamando. Nnipa a ɛwu wɔ yadeɛ yi mu dɔɔso, nanso ne nyinaa mu no, yɛn Nyankopɔn a ɔyɛ Nyame prɛko pɛ nam n'adom so ama me ne wo deɛ. yɛwɔ nkwa anaa yɛda ho te ase. Anɔpa yi yɛpɛ sɛ yɛne wɔn a wɔdi tumi, titiriw wɔn a wɔgyina hɔ sɛ Nyame nkorɔfoɔ, Nyame nnipa, asɔfoɔ, wɔn a wɔka bi a ɛyɛ yie no, yɛpɛ sɛ yɛne wɔn di nkɔmmɔ. na yɛhwɛ sɛ, sɛ ɛba sɛ obi gyina hɔ sɛ ɔyɛ Nyame nipa anaasɛ ogyina hɔ sɛ ɔyɛ Nyame sɔfo a, ɛwɔ ɔman mu a, so ɛdɛn na saa nipa no ɔyɛ ɛfa ɔmanfoɔ anaasɛ. Nnipa a wɔwɔ ɔman no mu no wɔn asetena ne w'abrabɔ. Sɛ onipa biara gyina hɔ ma Nyame nipa anaasɛ ɔsɔfo wɔ ɔman mu a, ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ Nyame anokasafoɔ. Nyame n'asɛm hyɛ n'ano, na ɔhwɛ sɛ. Nnipa papa anaa nneɛma papa sɛdeɛ Nyame pɛ sɛ nnipa nante no, saa na saa nnipa no ɔrehwɛ sɛ ɔbɛka akyerɛ nnipa a wɔwɔ ɔman mu. Yɛhu wɔ Bible mu Nnipa binom te sɛ Elijah nom, John the Baptist nom, ɛne Nyame nkorɔfo bebree a wogyinae na wɔde Nyame asɛm maa ɔman, ɛkyerɛ nea Nyame pɛ sɛ ɔman biara yɛ. Yɛn nyinaa gye tom sɛ ɛnkan no mpo no na Nyame fa asɔfoɔ anaa adiyifoɔ so. na ɛsi ɔman anaa ɔkasa kyerɛ ɔman. Na mpo koraa no na sɛdeɛ yɛhu sɛ nnɛ president anaasɛ aman a president di soɔ no, na mpo ɛnkan no na yɛhu sɛ ɛyɛ ahemfo. Yɛhu ɔhene bi te sɛ David, Solomon nom a na wɔdi ɔman so. Wei nyinaa mu no, na nyame ne adiyifoɔ na saa ahemfo yi bom, na deɛ nyame pɛ sɛ ɔman no yɛ no, wɔaka akyerɛ ɔman no. Enti, yɛn ahonin bebree a ɛsisiiɛ a. Aman bebree a ɛwɔ Bible mu, sɛ ɔman no nea ɔyɛ ɔhene no te so na sɛ nneɛma a ɔyɛ no nkɔ yie a, odiyifoɔ no ka kyerɛ no na ɔkyerɛ no deɛ Nyame pɛ sɛ ɔyɛ. Yɛhu nnipa bebree a wɔyɛ ahemfo a wɔadi aman so a na Bible no ka sɛ wɔde ɔman no kɔɔ abosomsom mu anaasɛ wɔbɛtena ase no, wɔanyɛ deɛ ɛsɔ Nyame ani nti Nyame ayi ne firi hɔ na wɔyi bae, wɔyi bae, wɔyi bae. Ɛnɛ biribi ani hɔ asesa ɛwɔ mu sɛ ɛnɛ wɔn a wɔdi aman so no ɛnyɛ Nyame na ɛde wɔn si hɔ sɛ ebia Nyame ɛchuusuu David nom ne adeɛ, na mmom no Nyame se tumi biara a ɛwɔ hɔ biara ɛyɛ ɔno Nyame pene so sɛ saa tumi no mmra. Nti sɛ obi bɛyɛ president a ɛwɔ ɔman mu a, kyerɛ sɛ Nyame na ama kwan, Nyame na agye no atom sɛ ɔmmra mmɛdi president ɛwɔ ɔman so. Nanso saa ɔman no a ɛwɔ hɔ no, asɔfo a ɛwɔ mu ne wɔn a wɔgye tom sɛ wɔyɛ Nyame nnipa a wɔwɔ ɔman no mu no nam Nyame asɛm so ma ɔman no anaa mpen ɔpanin wɔn a wɔadi tumi adi aman so no hu nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ wɔ . ɔman no mu. Nti sɛ ɔman bi, sɛ ɔmanpanin bi di so na sɛ biribi nkɔ yie, biribi rekyea a, na woyɛ ɔsɔfoɔ anaa woyɛ Nyame nipa na wote hɔ ka, womia w'ano a, hei, hwɛ na hu sɛ ɛnneɛ. Nyame wɔ bi ka kyerɛ wo. Nyame wɔ bi ka kyerɛ wo. Ɛwɔ mu sɛ kan no na saa na Nyame ne ahemfo ne adiyifoɔ no sɛdeɛ wɔka kyerɛ ɛɛ wɔfrɛ no sɛn ahemfo. Yɛhunu Dawid a ɔyɛ mfomsoɔ a, odiyifo Natan kɔɔ ne hɔ. koyii no atɛn. Ɛnnɛ no, ɛwɔ mu sɛ ɛnte saa deɛ, nanso Nyame asɛm no, ɔde ama wɔn a Nyame afa wɔn sɛ n'asɔfoɔ sɛ wɔmma nnipa a wɔte ɔman mu anaa ahemfo anaa wɔn a wɔdi tumi no nte no wɔhu sɛ sei ne nti sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ a woyɛ Nyame na sɛ biribi kɔ ɔman no mu ɛkɔ ɛkɔ bɔne na won wanka ho asɛm na woyɛ din ma nneɛma sɛe deɛ a Dabi, dabi, dabi. Na ɛno deɛ, hwɛ na hu sɛ nya mɛnka sɛ mempɛ me ho. Dabi, sɛ nneɛma nyɛ a, na woyɛ ɔsɔfo a wote ɔman mu a, ɛsɛ sɛ woma kwan na nyame asɛm a ɔde awura w'ano, ɔde ahyɛ w'ano no, woka ama nnipa a wɔde tumi anaa wɔn a wɔ ɛyi wɔ wɔyɛ a ɛ ɛ wɔde tumi wɔ ɔman so no. Ahu na wɔasakyera w'adwene. Ɛnɛ dɛn na yɛhu wɔ yɛn man Ghana? Nnipa nyinaa mpo ma asɔfoɔ bebree de wɔn ho ahyɛ politics mu a, nokorɛ a ɛsɛ sɛ yɛka kyerɛ Wɔn a yɛde tumi, nokorɛ sɛ yɛka kyerɛ aman mpanimfoɔ no, yɛntumi nka. Yɛntumi nka. Nti sɛ ɔman no reporɔ, ɔman no resɛe, ɔman no reyɛ nneɛma a ɛmfata a, hei, ɛne saa na ɛte saa. Adɛn ntia? Adɛn ntia? Ɛsiane sɛ yɛwɔ asɔremma a wɔn de wɔba asɔre da biara na yɛakasa akyerɛ wɔn. Oh. Anuanom ne adɔfoɔ, so yɛntumi nhu bɔne a ɛkɔ so wɔ ɔman mu na yɛnka ɛmma nnipa nte ase sɛ adeɛ wei deɛ ɛnyɛ na ɛnsɛ mfata ɛmfata mma ɔman anaasɛ ɛmfata mma kuro na yɛbɛtena hɔ ayɛ nhwɛhaa ma asɛe adeɛ. Na ofii sɛ ɛba no saa nyame woka sɛ ɔmmisa wo anaa nyame bɛbisa wo sɛ woyɛ nhwɛ hann no nyame bɛbisa wo nneɛma bɔne kɔ so wɔ ɔman mu na woyɛ nyame nipa woyɛ nyame diifoɔ woyɛ nyame sɔfoɔ na wontumi ansɔre ankasa Na wohwɛ woyɛ nhwɛ hann ma asɛe a, Nyame bebisa wo. Anɔpa yi, mepɛ sɛ me ne wɔn a wɔyɛ wo wogyina hɔ sɛ Nyame nkorɔfoɔ ne wɔn a wɔka bia yie no ɛkasa. Yɛsɛ yɛwɔ Christian council, yɛwɔ peace council, yɛwɔ wei, yɛwɔ wei. Nanso ɛdɛn na yɛhu? Yɛn nyinaa yɛ politics. Yɛn nyinaa adan politician. Yɛn nyinaa yɛde yɛn akoma akɔdi kyɛ sɛ ɛyɛ awerɛhoɔ. Ɛnti ɛsiane sɛ n'akoma ɛdɔ ebi a party A anaa party B nti no, sɛ ade no nyɛ koraa deɛ a, ɛsɛ sɛ meyɛ komm. Oh, so saa na nyame, wahu nyame ne mma a Ɔse deɛ Nyame dɔ no na ɔtwe n'aso. Nti Nyame mpɛ sɛ ne mma bɛkɔ bɔne mu na ne din ho agu fi nti no, hei, ɔnkorɔkorɔ ne mma o. Nyame ɔnkorɔkorɔ ne mma ma ne mma nsɛe. Nyame kasa twe ne mma firi bɔne mu. Nti adeɛ ɛkɔ so na ɛnyɛ a, na woyɛ ɔsɔfoɔ, woyɛ Nyame nipa na wohu sɛ ade no nyɛ a, Adɛn na woayɛ dinn? Adɛn na wonkasa? Wofi sɛ woanka a, na wonim nokorɛ no a, Nyame ɔbɛ ɔbɛgyaa wo saa. Nyame I tell you, Nyame ɔngyaa wo saa o. Sɛ wonim sɛ ɛn mm, ade yi ɛnyɛ na woyɛ woayɛ dinn na wonka deɛ Nyame. Hwɛ Ghana sese deɛ ɛkɔ so sese a. Sukuufoɔ sese baabi a nneɛma ebi a na na. Akwadaa bi a wakɔ sukuu. Wakɔ sukuu o. Ɔwɔ fie yɛ nkɔ twerɛ nsɔhwɛ. Wakɔ wu wɔ sukuu. Adɛntira? Adɛntira? Ɛnso obi obia obi kyerɛ sɛ nnipa ayɛ dinn. No no no no no Ghana dabi o. Dabi, mɛnka sɛ wɔn na wɔanya wɔanya w'asɛm, wɔn na wɔanya wɔyi no, dabi, wote ɔman mu a, ɔman no yiedie. Nyame ka kyerɛ Israelfo sɛ, mfo baabi a wɔtu wɔn akɔ sɛ wɔkɔyɛ, wɔakɔyɛ ɛɛ eh, ɛɛ eh, yɛafo nnommum de wɔn kɔ no, wɔnhwɛ mpo ɔman no yiedie. Wɔnhwɛ ɔman no yiedie. Nti wote ɔman mu sɛ Nyame nipa, wote ɔman mu na biribi nyɛ a, ɛsɛ sɛ wohu sɛ ade no ɛnyɛ no. wobɛka ho asɛm ama nnipa asakyera w'adwene. Mepɛ sɛ megyina asɛm bi so anɔpa yi na mema wote aseɛ sɛ Nyame wɔ asɛm bi bisa wo. W'abrɛ a woahu adeɛ nyɛ na wanka no, Nyame de ho atɛmbuo anaa asotweɛ bɛma wo. Yohane adiyisɛm. Ti mmienu, ne yam du mmienu korɔ no, mepɛ sɛ megyina hɔ na me ne wo kasa. Ɛyɛ asɛm a Yohane a wɔde no kɔtoo asu asupɔw. Anaasɛ wohuu adiyisɛm a Awurade Yesu Kristo yii de kyerɛɛ no no na ɔreka. Nti chapter two no na ɔreka asɛm a ɔse twerɛ kɔma asafo mu bɔfoɔ wei. Nti ɔbɔbɔɔ nsɔrensɔre bebree. Na baabi a megyina so wɔ dumienu no yɛ Pergamo. nwoma. Pergamo nwoma a ɔtwerɛ. Yɛwɔ nwoma a ɔsɛ Efeso nwoma. Pergamo nwoma, ɛno na meka ho asɛm akyerɛ wo. Mekenkan akyerɛ wo na woatie ni woatie. Na Pergamo asafo mu bɔfoɔ no, twerɛ kɔma no sɛ, Sɛɛ na deɛ ɔkura afena anɔfanu ana anamnam anaasɛ nnamnam. no seɛ, Menim deɛ woteɛ, deɛ Satan ahennwa sie, na wokura me din mu. Woate? Ɛ, wokura me din mu. Asɔfo a mokura Nyame din mu, mo a moagye atom sɛ moyɛ Nyame nkurɔfoɔ, moyɛ Nyame asɔfoɔ a mokura Nyame din mu, na woampa me gyidie. Nna a ɔ nna a wɔkumm me danseni nokwafoɔ Antipa wɔ mu Antipa wɔ mo wɔ mo hɔ no mu. Deɛ ɔbonsam teɛ hɔ. Nanso mewɔ wo ho asɛm kakra. Tie! Mewɔ wo ho asɛm kakra. Dɛn nti na Nyame Anaa ɔtwerɛ kɔma Perga, Pergamo asafo mu bɔfo no sɛ ɔwɔ ne ho asɛm kakra. Sɛ wohwɛ nsɛm a waka nyinaa sɛ ɔrekyerɛ sɛ deɛ ɔkura afenaa anɔfanu nnamnam no seɛ ni. Deɛ woteɛ, deɛ Satan ahennwa sie, nanso woda ho kura ne din mu. Tio, woyɛ Nyame sɔfoɔ. Nneɛma nneɛma bebree rekɔ so wɔ baabi a woteɛ, nanso woda ho kura Nyame din mu. Nanso sɛ anka woda ho kura Nyame din mu deɛ a, na anka ɛne nka ayɛ sɛ asã. Nanso Nyame se ɔwɔ wo ho asɛm. Ɔwɔ asɛm bi tia wo, nanso mewɔ wo ho asɛm kakra sɛ wowɔ nnipa wɔ wo ho anaa wo hɔ a wokura Biriam nkyerɛkyerɛ mu, deɛ ɔkyerɛ Barak sɛ ɔnto Israel mma sintidua na wɔnni nam a wɔakum ama abosom na wɔmmɔ adwaman no. Waho? Na nkyɛ anka yɛbɛka sɛ o sɛnea nyame aka sɛ o wokura me din mu na woampa wo gyidie no na anka asa nanso ɔse wɔ ho asɛm nti adɛn ntia woakora ebinom a wokura biriam kyerɛkyerɛ woama ebinom woayɛ nhwɛhaa ma wɔkum wɔakum nam ama abosom, na ebinom nso rebɔ adwaman. Sɛ wotoa so wɔ du nnum no koraa a, ɔse, saa ara nso na wowɔ wɔn a wokura Niko, Nikolaifoɔ nkyerɛkyerɛ mu. Enti sakyera w'adwene. Anyɛ saa a, mɛba wo so ntɛm, na mede m'ano, ma, m'anum afena ne wɔn ako. Wate? Nea Nyame ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ. Wo deɛ ɔbɛka sɛ o. Oh, nneɛma ɛkɔ so deɛ, ada na meɛfa me ho. Ɛsiane sɛ. Merehwɛ Nyame asɛm ayɛ no pɛpɛɛpɛ. Nanso Nyame se sɛ woaka w'ano atom na woahu sɛ nneɛma bɔne ɛrekɔ soɔ. Woahu sɛ nnipa nnipa ɛyɛ mpanimfoɔ ne nneɛma bɔne ɛrekɔ so na wakora wayɛ den nti no Nyame se ɔwɔ asɛm tia wo. Nti hwɛ na sakyera. Sɛ nneɛma bɔne ɛrekɔ so. Ɔse Bileam kyerɛkyerɛ ne deɛ a ɔkyerɛ Balak sɛ ɔnto Israel mma sintidua na wɔnni nam a wɔakum ama abosom. Ɛnɛ no nyɛ ɛnyɛ Bileam kyerɛkyerɛ anaasɛ bi a Barak a ɔreka no na mmom no baabi a wote biara nneɛma biara a ɛnyɛ Nkyerɛkyerɛ bɔne, nneɛma biara a ɛko tia nyamesom na wɔto nyamesom sintidua, wɔde bɔne ne nneɛma ɛsɛe nyame, nyame adwuma. Na mmom wɔhwɛ hwɛ hwɛ hwɛ sɛ wɔse asɔre deɛ daabi me yɛnkɔ asɔre. Na mmom yɛtumi kɔtwerɛ din, yɛtumi yɛ register Asɔre de dabi o, ma yɛ a na wote hɔ na woyɛ nyame ba, woyɛ ɔsɔfoɔ na yɛ yɛka sɛ ma yɛnkɔ asɔre deɛ. Na mmom no, yɛtumi yɛ oh my God Jesus Christ, Jesus Christ. Sɛ asɔre asɔre de ma yɛnkɔ a. ɛne deɛ na dwumadie biara a ɛwɔ ɔman no mu anaasɛ problem ɔhaw a aba no nti yɛn nyinaa yɛhwɛ sɛ yɛbɛsɔ ano no sɛ yɛnkɔ asɔre deɛ a na ne dwumadi bɛn na nka nyɛ asɔre mpo ɛna yɛkɔbɔ mpae sɛ awurade gye wo man na ma asɔre deɛ daabi na mmom yɛtumi kɔyɛ sɛ o hwɛ hwɛ hwɛ hwɛ rɛgyi hwɛ hwɛ mehu nea menka Nanso nnipa a wɔse wogyina hɔ ma Nyame a wokura Nyame asɛm no ayɛ den. Nnipa a wogyina hɔ o, Nyame se, mama kwan ma saa nneɛma a ɛte saa, nneɛma a ɛte saa, nneɛma bɔne kɔ soɔ. So Ɛdɛn na ɛde nipa kɔ daa nkwa mu? Ɛyɛ sɛ obi bɛkɔ akɔto aba. Nti ɛna ɛbɛma onipa no anya daa nkwa. Ɛyɛ sɛ obi bɛka sɛ medɔ mpaate A, medɔ mpaate B, ɛna ɛma onipa no wanya nkwa a ɛne awieɛ. Anaa dɛn aden na ɛbɛma onipa wanya nkwa Ɛyɛ Nyame asɛm. Even Bible wɔ Hebrewfo nwoma no ɔkae sɛ monnyae mo ho nhyiam da. Nanso nnɛ yɛbrɛ asɔre sɛ asɔre deɛ yɛkɔ no ɛbere kakra bi. Wahu sɛ sɛ sɛnea Satan yɛ n'adeɛ. Nanso nnipa a wɔgye Nyame asɛm tom sɛ wɔn deɛ wokura gyidie no ayɛ nhwɛhaa. Anɔpa yi, mo a mowɔ Nyame gyidie a mowɔ Nyame din kura mo. Nanso bɔne ɛrekɔ so a na moayɛ den. Wɔahu sɛnea nnipa ɛrewu. Ɛna no meyɛ vid meyɛ meyɛ audio ɛkaa sɛ wɔlɔko down ɛwɔ ɔman Italy mu no. Wonhu nnipa, woanhu nnipa mpo wɔ abɔnten. Kosii sɛ wɔde ntotoeɛ ne nhyehyɛe pa gu wɔn akwan mu a, emu dwoe kakra no ansa na. Besi nna a meka sɛ sukuufoɔ nyinaa wɔ fie a wɔnkɔ sukuu kɔsi sɛ September a wɔayɛ sɛ September na wɔbɛbue sukuu. Adɛn nti na yɛsan ma kwan sɛ yɛayɛ lockdown a sukuufoɔ nsan nkɔ sukuu, nkwadaa nkɔ sukuu? No, ade no ɛnyɛ anuanom, momma yɛn kasa nyɛ. Mo a mo yɛ yɛn nhwɛha o, nea ɛnyɛ no, ɔse, wayɛ nhwɛha ɛma wɔn a wokura Biriam kyerɛkyerɛ. Wokura Biriam kyerɛkyerɛ. Wayɛ nhwɛha ama Barak sɛ ɔnto Israel ma sintidua. Wobɛka sɛ deɛ ɔreka no deɛ ɔreka ma nanso asɛm wɔ yi deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ade biara a woma kwan ma ɛba na wonim sɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ na sɛ woka ho asɛm no na woanyɛ a woama kwan sɛ saa de no ɛnkɔ so na ɛnsɛe nyame adwuma ɔnto israel ma yɛka israel ma a israelfoɔ no na ɛyɛ honam fam israel but ɛnɛ yɛka israel a ɛyɛ nyame asɔre the church Ɔfaa Israel sɛ ɔman. Ɛnnɛ wafa asɔr no sɛ ne man. Nti Peter kasa no, First Peter chapter two, efi eight kɔ no, ɔse woyɛ ɔman krɔnkrɔn, ɔman a Nyame eyi wo. Ɛnyɛ Israel na ɔka sɛ sɛ ɔka asɔre is talking about the church. Now the church is God is talking about. Asɔre na nyame ka asɔre na nyame ayi ne ayɛ na ɔyɛ no kronkron. Ɛnɛ ɔnam asɔre so ɛna ɔgye wiase nyinaa. Ɛnyɛ Israel honam fam Israel biem na mmom ɛyɛ asɔre na ɛsɛ sɛ nyame ka ɛnɛ nneɛma bebree na ɛto asɔre sintidua nneɛma na wɔde yɛ ɛto nyame asɔre sintidua na wɔde nneɛma bɔne ɛbɔ ɔman nanso nyame nkurɔfoɔ a wɔgye wɔn sɛ nyame asɔfoɔ ɛnɛ ayɛ din sɛ peace council christian council Akuakuo bebree, asɔfo mpanimfoɔ, anɔpa yi mepɛ sɛ moma mema mo te aseɛ sɛ nyame se sakyera w'adwene ɛnyɛ sɛ ɔbɛba wo so ntɛm ɔse enti sakyera w'adwene anyɛ sɛ a mɛba wo so ntɛm na mede manɔfɛ no afena ne wɔn akɔ Wo deɛ fine, wo kura nyame gyidie mu, nanso deɛ ɛrekɔ so no nti w'ani nhunuiɛ. Deɛ ɛresɛ yadeɛ nnipa ewu no w'ani nhunuiɛ. Nti adɛn na wayɛ din? Anaa wo koma dɔ honam deɛ no Politics a ɛmfa nnipa nkɔ daa nkwa mu no ne deɛ wɔn gye ho ɛno ho sen nyame asɛm a ɛbɛma nnipa ade wɔn ho na wɔnya daa nkwa. Ebinom kan, ebinom gyinae ɛwɔ Bible yi mu, egyina ama nyame ɛde nokorɛ egyina hɔ. de nokorɛ gyinaa hɔ maa Nyame sɛ yɛgyina Nyame ananmu, yɛbɛka Nyame nokorɛ akyerɛ aman na wɔn asakyera. Anuanom Ghanafoɔ ne anuanua anuanom asɔfoɔ ne mo a moagye ato mo ho sɛ moyɛ Nyame nkorɔfoɔ, sɛ bɔne bi rekɔ so, nneɛma bi rekɔ so na ɛnyɛ a, ɛmma w'akoma nni wiase politics akyi, wiase, fine, ɛyɛ. sɛ wobɛka sɛ o amanyɛkuo wei de mepɛ wɔn asɛm na mmom hwɛ no sɛ amanyɛkuo no ɔmfa wo nkɔ daa nkwa mu amanyɛkuo bie ne wɔbɛtum de obi akɔ daa nkwa mu da ɛsiane sɛ wɔhu no korakora a wɔnka amanyɛkuo deɛ wɔahu sɛ ne nua ayɛ a ɛyɛ mpo no ɔbɛba bɛka sɛ ɔnhu no yɛ saa di na wo a woyɛ nyame nipa wode wakoma di akyire Saa ade yi na wode w'akoma di akyire. Dɛn nkwa na ɛde ba? Nanso yɛn a yɛkura nyame asɛm, yɛkura nkwa asɛm no, yɛayɛ din sɛ nneɛma nsɛe. Yɛayɛ din sɛ nneɛma nkɔ bɔne. Nanso nyame se, sakyera w'adwene. Sakyera w'adwene. Nti deɛ ɛkɔ so yi, monhunu yɛ. Deɛ ɛresɛe nnipa mo nhunu yɛ. Deɛ ɛma nnipa ewu mo nhunu yɛ. So me me menyɛ politics o menka menka menka ma obia o na mmom sɛ ade no ɛnyɛ ade a ɛboa ɛnyɛ ade ɛkɔ he. Sɛ akwadaa wei a ɔkɔwu wɔ sukuu wei, sɛ wanka sɛ ɔnkɔ sukuu ɔnkɔ sukuu hɔ a, ɛna ɔte ne maame nkyɛn wɔ fie a, anka wanwu. Anka bɛ biribi bi bɛba mpo a, ne maame no ankasa bɛhu anaasɛ ɔnim deɛ wɔbɛyɛ afa ho. Nanso, yɛn politics a yɛpɛ sɛ yɛyɛ nti, hwɛ obi ba, wakɔwu. situation no a ɛrekɔ soro na ɛnyɛ sɛ obi a emu adwo nti mpo yɛmma sk nk nkwadaa nkɔ sukuu no. Situation no mmom da biara ɛkɔ so no, ɛwom na yɛmma nkɔ ah ba! Ebei! Nanso wei nyinaa wogye di sɛ woyɛ Nyame nipa nso woaka w'ani atom, woayɛ dinn. Ei! Nyame se, Ɔwɔ ho asɛm tia o. Nti adɛn na moayɛ din? Christian Council ei, Peace Council. Ɛda no mete baabi a ɛmmom registry no a wɔreyɛ no yɛnhwɛ sɛ yɛmfa violent. Oh! Na mmom nipa no a wɔfeefee so ma Corona virus no ɛretwe wɔn akunkum wɔn no deɛ, ɛno no no daabi. Wonti wohu nokorɛ sɛ adeɛ wei ɛde ɔhaw ɛrebrɛ amanfoɔ. Hmm, anuanom. Hɛn, Nyame atemmu da hɔ o. Nyame atemmuo da hɔ ma obi biara. Ɔman mfa nnipa nkɔ daa nkwa mu, nkɔ heaven, nkɔ daa nkwa mu. Ɔman. Ti anɔpɛ yi sɛ woamua w'ano a, na woahu nokorɛ no nso woamua w'ano a, Nyame se sakyera w'adwene. Sakyera w'adwene. Anɔpa yi deɛ Nyame se menka nkyerɛ wo ni. Anɔpa yi Nyame se sakyera w'adwene na ebi mɛgyina aka nokorɛ ama nya ama ɔman wɔyɛ ɔhaw mpo a wɔka nokorɛ nti ɔse di nokorɛ kɔsi owuo mu ɛma politics a ɛmfa nipa nkɔ da nkwa mu no ɛmma wonyɛ adeɛ a ɛmfata, ɛmma wonyɛ adeɛ a ɛma nnipa ɛrewu ɛretwere wɔn nkwa. Nanso nokorɛ no wɔ w'anom a nka wobɛtumi aka. Oh! Nyame nkrantɛ ɛba wo so. Nyame afena, afena, afena, ɔse na mede m'anom afena. Nyame anom afena ɛba wo so. Nanso menim sɛ anɔpa yi, woate nea Nyame reka yi deɛ, wobɛsakyera. Obi bi a woate nea yɛreka yi, sɛ woyɛ ɔman ba pa, sɛ woyɛ ogyidini, megye tom sɛ wobɛgyina ama nokorɛ, ma nokorɛ adi nkonim, na nnipa ade wɔn ho. Na nokorɛ no de nnipa akɔ daa nkwa mu asen sɛ yɛde ntorɔ yɛde bɛnya yɛn ho ayɛ deɛ ɛmfata a ɛde ɔhaw ne amaneɛ bɛbrɛ nnipa. Nyame nhyira wo sɛ woayɛ aso atie. Awurade nka wo ho. Bye bye.